Ok, schéine gudde Mëtten. Fir d'éischt emol erlaabt mer iech alleguerten heibannen a beim Livestream e ganzt schéint neit Joer ze wënschen. Et ass e komplizéiert Joer, wat mer elo op en Enn bruecht hunn, an zwar fir eis ganz Gesellschaft an natierlech och fir de Kultursecteur, e Secteur deen awer extrem gelidden huet, ee vun deene Secteuren, déi mat am meeschte gelidden hunn bei dëser Pandemie. D'Kultur ass allerdéngs awer essentiel, fir duerch esou Krisen ze kommen, wéi déi, déi mer elo kannt hunn. Et ass wärend dem Confinement an natierlech och elo déi Zäit dono an och elo bei deem leschte méi restriktive puer Wochen ass extrem vill Kultur consomméiert ginn. 't ass vill gelies ginn, et si vill Filmer gekuckt ginn, 't ass Musek gelauschtert ginn an 't ass och op déi digital Offer zréckgegraff ginn, déi vu ganz villen Acteure glécklecherweis ugebuede gouf, fir awer och vun doheem aus kënnen Kultur ze erliewen. Wéi bei der Rentrée d'Theateren nees voll funktiounsfäeg waren, natierlech mat all de Restriktiounen, déi mer kennen, mat Protokollen, déi en place waren, mat Mask, mat Distanz, mat manner Zuschauer, Dunn war den Undrang allerdéngs awer och ganz grouss, fir nees kënnen an den Theater ze goen. Et ware ganz vill Representatiounen direkt zou, voll, krut ee keng Plaz méi, sou dass ee gesäit, wéi grouss effektiv de Besoin ass, fir déi Kultur och richteg ze erliewen. Dat selwecht huet och an natierlech an der Philharmonie oder an anere Lieux de spectacle gegollt. Elo ass et esou, dass mer decidéiert hunn, dat hutt Der matkritt, fir ab der nächster Woch, wann d'Gesetz dann dës Woch gestëmmt gëtt, an der Kultur nees Ouverturen zouzeloossen. An dat, nodeems d'Kultur och ganz vill an deene leschte Méint eben op an zou wor. Dat hat ugefaangen direkt den 18 Mäerz, wou jo mat d'Kultur mat direkt zougaange wor an eréischt dunn eigentlech am Hierscht richteg erëm ugelaf wor. An iwwer de Summer ware wuel Saache méiglech, déi awer mat ganz punktuelle Saache kreativ séier op d'Been gestallt goufen. Den 30 Oktober koumen dunn nees nei Restriktiounen, De 26 November ass alles wat Spectacle vivant ass nees zougemaach ginn. An de 26 Dezember sinn dunn och déi aner Institutions culturelles, dat heescht Muséeën, Bibliothéiken a sou weider och zougemaach ginn. Elo hu mer awer dee Projet de loi deen elo an der Diskussioun ass, gesi mer vir datt d'Kultur erëm komplett kann opgoen. Allerdéngs. Well mer nach ëmmer an enger awer ugespaantener sanitärer Lag sinn, ënner ganz strikte Konditiounen, fir weiderhin ze evitéieren, dass de Virus sech verbreet, wa mer zesumme komme fir ebe Kultur ze erliewen. Dat heescht, dass mer weider musse virsiichteg sinn an dass och wierklech net alles méiglech ass. Mee Et sinn nach Saache méiglech an et sinn elo erëm Saache méiglech. A wa mer kucken, wat de Public ubelaangt, do wäert elo kënnen an de Salles de spectacle, gi mer nees zréck op eng Jauge vun 100 Leit, dat heescht, et kënnen 100 Spectateuren an e Sall kommen. Déi Leit, déi op der Bün sinn an déi Leit, déi an deem Sall schaffen, déi zielen net do dozou. Allerdéngs ass et esou, datt ee muss de Mask unhunn an datt een zwee Meter muss anhalen par rapport zu de Leit, mat deenen een net zesummewunnt. Weiderhi sinn och d'Activités de restauration accessoire, dat heescht Iessen a Gedrénks, net zougelooss. Dann hu mer d'Muséeën, d'Centres d'arten, d'Bibliothéiken, d'Archiven. Och do ass natierlech de Mask obligatoresch, wéi an all Ensemble, wou Der eragitt, wou de Public accueilliert gëtt. Do ass et esou, dass een jo fräi zirkuléiert, dat heescht, dass aner Reegele gëllen, dass erëm Visites guidéeën wäerte méiglech sinn, allerdéngs och do mat deene selwechte generelle Contrainten, dat heescht, et muss een de Mask unhunn an et muss een och zwee Meter anhalen zu de Leit, mat deenen een net zesumme wunnt. An do recommandéiere mer de Muséeën, déi dat souwisou och scho gréisstendeels gemaach hunn, sech ze orientéieren un deene Metercarés-Normen, déi festgeluecht sinn, fir d'Surfaces commerciales. An och hei ass et natierlech net erlaabt, Activités de restauration accessoire unzebidden. Da sinn extra Regeln och virgesinn fir déi professionell Artisten. Si dierfen ouni Mask an ouni Distanz optrieden. Och natierlech Prouwen, dat hu se och elo déi ganzen Zäiten dierften. Dat ass och dat, wat elo villes séier méiglech mécht an natierlech och filmen, also Filmer produzéieren. Dozou muss ee soen, datt hei scho ganz vill Protocoles sanitaires en place sinn, datt Orchestere reegelméisseg getest ginn, datt och bei de Filmproduktiounen reegelméisseg Tester stattfannen, idem och bei den Theaterproduktiounen. wou wierklech ganz gutt opgepasst gëtt, dass kee sech infizéiert, well dat huet sech och nach an den Echangen, déi ech elo déi lescht Deeg hat mat den Acteuren um Terrain, well et einfach och kloer ass, dass do eng Responsabilitéit, eng enorm Responsabilitéit do ass vis-à-vis vun den anere Leit, mat deenen een zesumme ganz enk schafft, a well natierlech déi ganz Produktioun um Spill steet, wann ee positiv gëtt. Ech hat déi lescht Deeg, wéi och bei deene viregte gréisseren Adaptatiounen, ganz vill Echange mat de professionellen Acteure vun der Zeen, dat heescht souwuel mat den Organisateure wéi och mat de Kulturschafenden an och mat der UGDA. Ech verheemlechen Iech net, datt d'Organisateuren an d'Kënschtler wierklech immens frou si fir nees kënne mat Public ze schaffen a sech, genee wéi se dat och iwwert déi lescht Wochen a Méint gemaach hunn, och ganz flexibel a kreativ un d'Aarbecht gemaach hunn, fir nees e Programm unzebidden. Wou et allerdéngs weiderhin nach gréisser Restriktioune gëtt, awer och manner wéi dat aktuell de Fall ass, dat ass am Beräich vun dem Amateursberäich, dat heescht dee Beräich wou een dann net professionell Optrëtter huet. Ech schwätzen elo net vun de Museksschoulen, déi falen ënnert d'Kompetenz vum Educatiounsministère, mee de ganze Rescht wéi Chorallen, Prouwen, Fanfaren, Theatertruppen, Amateurstruppe, quoi. Hei gëllen déi allgemeng gülteg Reegele fir d'Rassemblementer, dat heescht, bis zu véier ass et ouni Mask an ouni Distanz, tëschent véier an zéng ass et Mask plus Distanz an ab zéng ass et dann och dobäi sëtzen. Ech si mer bewosst, datt dat grad fir dee ganz grousse Secteur vun der Musek, vun de Museksveräiner, Chorallen a Fanfaren eng extrem grouss Belaaschtung duerstellt. D'Musique spillen am Zesummenhalt vun der Gesellschaft eng eng essentiell Roll, sief et an engem Duerf, an engem Quartier, wou d'Leit wierklech zesummekommen, zesumme prouwen, zesumme Concerte kënnen organiséieren. An ech weess, dass dat iwwert déi lescht Méint souzesoen net méiglech wor an dass do wierklech eng grouss Suerg ass, dass dat verluer geet, déi Aarbecht. A mir mussen alles maachen, fir wierklech d'Leit bei der Staang ze halen. Nawell ass et esou, datt mer wierklech nach ëmmer an enger ugespaantener Situatioun sinn, wou mer mussen awer Regele setzen, wou mer net kënnen alles zouloossen, wou mer mussen d'Leit schützen, wou mer also mussen oppassen, datt de Virus sech net ze vill verbreet. An duerfir sinn eben och hei verschidde Konditiounen ginn, déi maachen, datt een net kann, Alles fräi maachen. Et sinn awer Saache méiglech. Natierlech kann een net Saxophon mat enger Mask spillen. Et kann een awer Ensemblen zesummekomme loosse wou ee keng, wou een de Mond net muss fräi hunn. Et kann een eben och a klengen Gruppen zesummekommen fir fir ze prouwen. Ech hu mer och soe gelooss, dass verschidde Chorallen och mat der Mask zum Beispill prouwen, alles Saachen, déi ee sech net hätt kéinte virstellen, déi awer ginn. Mee déi Erausfuerderung ass ganz kloer do. Mir sinn och an enkem Kontakt mat der UGDA, fir éischtens emol d'Informatioune weiderzeginn un d'Veräiner, mee op der anerer Säit natierlech och ze kucken, wann eng Verbesserung vun der Situatioun en vue ass, wéi mer der Realitéit um Terrain kënnen da gerecht gi fir do erëm méi nach méiglech ze maachen. Voilà. Dann wollt ech nach kuerz de Point enker maachen iwwer d'Aiden, déi bis elo vergi goufen an déi en cours sinn. Mir hate schonn e puermol d'Occasioun, fir den Intermittence-Statut méi einfach ze maachen, fir eeben där aktueller Situatioun gerecht ze ginn. Dat ass dee Statut vu de Kënschtler an den Intermittence Artisten et erlaabt, beim Ministère eng punktuell Ënnerstëtzung unzefroen, wa se grad manner Aarbecht hunn, vue dass d'Artisten, an och dat ass eppes, wat mer wierklech an den Diskussiounen erëm ganz kloer ënnerstrach gouf déi lescht Deeg, d'Artiste si schonn ekonomesch extrem vulnerabel, well se ëmmer au jour le jour e bëssen existéiere vun engem Projet bei deen aneren. Wann natierlech all d'Projeten ewechfalen, dann existéiert och kee Revenu. Dofir hat mer direkt am Ufank vun der Kris de Regime extrem vereinfacht. Dat ass du gaangen bis de Mount August a mir haten en erëm agesat am November. An déi Verlängerung ass och komm elo nach eng Kéier um Enn vum Mount Dezember bis de Februar, soudass een hei méi Montant, méi héich Montanten ka kréien an och d'Konditioune fir eran ze kommen och vereinfacht ginn. Mir haten och de Moien an der Chamberkommissioun en Echange mat der Federatioun vun den Artisten an och do enker ënnerstrach, dass mer souwisou op enger Reform vun deem Statut insgesamt amgaange sinn. ze schaffen. Dann hat mer den Programm Neistart an d'Liewe geruff, deen ass en cours. Ech wollt Iech awer en kuerzen Iwwerbléck ginn iwwert déi Montanten, déi bis ewell ausbezuelt goufen. Dat ass eemol déi Indemnitéiten fir Pertes financières, do hu mer eng 1,5 Milliounen bis elo ausbezuelt. Dat ass queesch duerch de Gaart gaangen bei verschidden Organisateuren, Associatiounen. Dann hu mer eng Résidence. pour artistes ausgeschriwwen, mat engem Montant, deen hannendrun hänkt, fir dass och dat ka mat Liewe gefëllt ginn. Dat sinn 100.000 Euro fir d'Annexe vum Château de Buerglënster. Dann hu mer eng Soutien aux établissements culturels conventionnés, déi en artiste en résidence bei sech ophuelen. Firwat ass dat wichteg? Well dat dem Artist iwwer eng gewëssen Zäit e feste Kader gëtt, e feste Revenu och gëtt an och einfach eng Plaz gëtt, wou e sech kann entwéckelen a wou e kann Projeten développéieren. Do si mer amgaangen, dat auszewäerten. Do krute mer 19 Demanden eran. Mir hunn aacht Commandes musicales bestallt. Also, an dann hu mer Acquisition d'oeuvres d'art gemaach, eemol iwwert d'Galerien, fir och déi mat z'ënnerstëtzen, fir 147.000 Euro an eemol iwwert de Ministère, also iwwert direkt d'Artiste fir 107.000 Euro. Donieft hu mer e Soutien gemaach fir d'Commande d'écriture vun Oeuvres dramatiques vun 200.000 Euro. Do sinn aacht Strukture mat zéng Kreatiounen, déi ënnerstëtzt ginn. An dann eng Aide à la recherche et au montage vun neie Formater vu Spektakelen. Hei sinn 71.000 Euro bezuelt ginn. An dann Eng ganz wichteg Saach och fir d'Revalorisatioun an de Regiounen vun deenen méi klenge Muséeën, mä awer och vun verschiddene Siten, déi mer hunn. Do krute mer 16 Demanden eran, fir dat, fir dass mer do kënne Projete mat ënnerstëtzen. Och déi si mer amgaangen ze evaluéieren. Voilà, dat fir e bëssen den Tour ze maache vun deem, wat elo hoffentlech ab e Méinden dann erëm kann zu Lëtzebuerg um kulturelle Plang stattfannen. Ech sinn immens frou, datt d'Kultur elo erëm hir Plaz fënnt, well grad an enger Pandemie ass et wichteg, datt mer kënnen net nëmmen eis divertisséieren, op aner Gedanke kommen, mee och datt mer a Fro gestallt ginn an datt d'Gesellschaft a Fro gestallt gëtt. An a mengen Aen mécht keen dat besser wéi en Artist, deen op enger Bün ass oder deen e Stéck geschriwwen huet, e Buch geschriwwen huet oder och e kritescht Lidd geschriwwen huet. Vun dohier sinn ech immens frou, dat erëm kënnen ech selwer an och fir d'ganz Gesellschaft kënnen ze genéissen. Doduerch, dass d'Prouwe méiglech woren, kann elo relativ séier erëm ugefaange gi mat schaffen. Ech weess vun éischte Manifestatiounen, déi direkt d'nächst Woch wäerte stattfannen. Den. D'Adaptatioun gëtt natierlech gemaach vun de Programmen, datt de Couvre-feu am A behale gëtt, datt jiddweree kann um 11 Auer roueg dann doheem sinn. An den Detail fannt der notamment op dem Site, dee vun der ALAC gemaach gëtt, den Events in Luxembourg, wou der den Detail fannt vun allem, wat esou méiglech ass iwwert déi nächst Wochen ze genéissen. Voilà, Merci fir Attentioun. Ech sinn dann prett fir Är Froen.